Stole Stuart. Jimmy. No, sorry. Stole Smart. Katera Joaquin. Joaquin. Joaquin. Kim. kune kuti katira joakim mwana ari kupi simudza izwi munomutaura izwi ndiye kudidziwa mhosva hayo
mamowandisa
baba imimi mai ndikutaurire vakatere tisati tataura nyaya iyoba muchanetsa dare ndatokuonai nezera renyu raminarei munobvunzwa mari mudare moti change ungotaura kuti handina just like that monzi chiwana chitipai foni tienderei nemari oti hazviiti ndatoona kutoti he pane nyaya mimina tichipinda munyaya tichipinda munyaya ko zvazoitaona
imamboti hazviiti but mati hazviiti ka ndozvatikuti mati hazviiti kuti kati zvazoita saa chiregai titonge masiya mwana muchitaura kuti regai ndiende ndindomirire inini Eh, ndasvikako ndichavaratidza mambo kuti haa inini handiitiki ndinonzana sotoona kana maitira amune muchiita Eh, ungauya kudare usina mari yedare iwe uri kudaidzwa nedare ndipaa pakanzi wongoya sababa pamasamoni enyu pakanzi chingoyawo sababa ndozandinoti masamoni enyu anoti chii Muverenga musoro wenyaya yepa Samuel Rao. Chakwera chakamira nyaya iri pamberi penyu. Nyaya iri pamberi penyu chakamire. Nyaya ndeyekuti huya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Yana mbowo dzako super nemari yedare ari kutaura izvozvo ndi smart story achitaura kuna Katerere Joachim mwana zvese nababa.

Arwa akuda hanzi angoziva kuti chii chakanga chiita kana angopepa mwana angoziva kupepa mwana zvadaro pakazobuda audio yeimwana wavo wavo aita kuti takamudai dai dai so so so takamukwadza so so so nekuzvimba kwese kwanga kaita nemafuku audio wandipa pandaya naye kumba ivo vauti vawagara kumba kwawadari ipapo wakati wakuda kumuripa mwana wani

iripo eh, tipei tinzwe vhura yako foni yako nokuti rinoda kutonga zviripo uya padare hapana kupa here mwana uya padare Yai padhuze patinoinzi ndauko kuri kuchema mwana. Kana ari kuchema timbokudai naye bani. Agara akupa tezhe. Wapa kare. Padhuze na tezvara.
Ah.

ndopandobvuma kuti minda hayi ndiri papa pamushapa ende hakuna munhu andoziva ndoda kunyepera kutsengereka kana ita pezi pane ndinzi ndiripo inini pamberi pamusha wangu kana pamberi pemhuri yese ndozvigona ini ndaive yakuita sei

Mukadzi ari kumboko uyo akatadza kuziva kuti zvaari kunyatso kurarama achiita pamba apa achida kugadzira nyonga nyonga achitadza kuziva kwaakabva chaiko chaiko akabva kuafi munhu da kutaura chokwadi hmm. tikamuchema isusu kuti anofanira kudzoka mumusha because hatidi kuchengeta nherera patika Mfesi yenyu ino ane problem. Yu kana ukatarisa iwe mahara akaita maisa. Maisa hamuna kuya kwaona bai. Ndakamaona ini usiku ndichifamba nawo. Amana kutaura chokwadi. Munhu anga akafa ari mupenyu. But izvozvi zvavadzoka nenyuwa nyuka kwamba. Vanoita kunyepera akuya. Ale. Ndakisa zvona. Handado kupedza chokwadi. Apa apa kapa mm. pane vanhu vanotonga mumusha ko tisingatauri mm. tiwada kunyepera kutonga but kuri vanhu vakutonga but nge ndakavanotonga ibenten mishonga ndo unotonga mm. usazofa kanyepera munhu anoku Anodzikama nemushonga aizwa chitsinga chinoita kubuditsa bundu rinenge nyaya yeroora. Mhaya mesa wangu achiita dzakadhakwa. Ona zita ngeyo rimwe same queen ngeyo wabhabha kudenga. Yamada kubuditsa. Ndakutaura zvinhu kupedza manje ndakaenda mumba wangu.
Ndoda kubaya ndikulowa. Mesa chitsinga chihombe.